Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Вә ссалату вә ссаламу галә Мухәммәдин вә галә алихи вә асхабихи әҗмәгыйн. Аллаһ Тәгаләдән без ялварып сорыйбыз, Аллаһ бирсә, менә бу очрашуларыбыз ихласлы очрашулардан булып, Аллаһ ризалыгы өчен булсын дип. сөйләүчеләр ягыннан һәм тыңлаучылар ягыннан. Бу, бер, икенчедән, һичшиксез без бик өмет итәбез, менә бу белемнәр бөтенебезгә карата да файдалы булып, бездән дә файда алып бу белемнәр белән, алар белән бергә тормышыбызда, яшәвебездә тормышка ашырырга, ягъни практик яктан кулланырга һәм, әлбәттә, моның белән күңелебез белән яшәргә. Чөнки алынган мәсьәлә бу очрашуларда, бигрәк тә менә бу соңгы ике-өч ай эчендә бик җаваплы мәсьәләләргә кагылып киттек без сезнең белән, ул да исә Аллаһ Тәгаләнең сөекле исемнәре, 99 исем. Әлегә хәтле без сезнең белән берничә исем алдык. Ләкин бу исемнәрне белән танып, аларны танып, алар аша Аллаһ Тәгаләгә якынаю дип без әйттек. Аллаһ Тәне тагын да якынрак белү, аңлау һәм шул ук сыйфатларда, шул ук исемнәрдәге булган иксез-чиксез байлыктан, хәзинәдән үзебезгә дә бер өлешне ала белү, ягъни шул ук сыйфатларны үзебездә булдыра белү. Бүгенге очрашуыбызның Темасы дип әйтик, яисә чираттагы Алла Субхана ва Тәгаләнең исеме, Әл-Муэмин. Без, Аллага шөкер, бу берничә ай эчендә Әр-Рахмән, Әр-Рахим исемнәрен алдык, Аллага шөкер, үтеп киттек. Әл-Мәлик, Әл-Котдус, үткән атнаны Әс-Сәлам исемен алган идек һәм бүгенге очрашуыбызның исеме, ул да исә Әл-Муэмин.

Исеменә килгәндә, без инде һәрхәлдә колагыбызга ишетүебезгә якын булган сүз. Һәм әл-муэмин дигәндә, без һәрвакытта бит инде мөселманнарны күз алдыбызга китерәбез, кешене дип әйтик инде. Әл-муслим бар, бар әл-муэмин. Хәтта белем китапларында кайберләрегез бәлки бу мәсьәләне очратканыгыз да бар. Кайсы өстенрәк? Әл-Муслим дип әйтүме, яисә Әл-Муэмин дип әйтүме? Әле бу мәсьәләгә без кагылып китербез. Ләкин һәрхәлдә менә бездәге киң генә таралган исем Әл-Муэмин дигәндә, кемнән генә сорасан да, Әл-Муэмин дип әйтсән, кем дип әйтсән, Аллаһ тән исемен дип әйтик. Мөселманнарның күбесе татарлар дип әйтик. Һәрхәлдә менә хәзер Татарстанга алып кайтсак, татарларның күбесе бу исемне белми. танымыйлар. Шуңа күрә әл-мөэмин дигәндә, шунда ук кеше күз алдына килеп баса. Мөэмин кешесе дип. Мөэмин, мөэминә, мөслим, мөслимә дип әйтәләр. Әр-Рахмән, Әр-Рахим исемнәрен таныйлар, Аллаһ исемен таныйлар, Абдулхак, Хак дигән исемне һәм башкаларны, Әш-Шәфи. Ләкин бар әл-мөэмин дигән исеме, Аллаһ та әл-мөэмин исеме. Аллаһ тәнен хакында бу сүзнен бәй яисә бу исемнен мәгънәсенә күчкәнче, ин беренче менә кеше турында әйтеп китәсе килә. Менә әл-муэмин дигән кеше, яисә мөэмин дигән кеше. Гарәп телендә берничә мәгънә бар. Мәсәлән, әминә дигән фигыльгә кайтсак, глагол инде. Әминә, глагол, әминә, яисә фигыль. Әминә дигән сүз, ягъни ышанычлы. Ышанычлы. Зарар китерми торган ышанычлы. Бар мәгънә әмәнә. Әмәнә дигән сүз ул күбрәк безгә якынрак ул. Ягъни әмәнә дигән сүз

Кайсы дип уйлыйсыз? Менә пәйгамбәрнең кушаматлары булган. Әмин. Ышанычлы. Шуңа күрә пәйгамбәрбез Мухаммад галәйһиссәләтү вәссәлам пәйгамбәрлек килгәнчә кадәр үк бу исем белән таралган. Шуңа күрә кешеләр ышанып, аңа бер дә уйламыйча, мәсәлән, сарыкларын калдыра алганнар көтүләрен, яисә бер дә уйламыйча, аптырамыйча әйберләрен биреп калдыра алганнар. Һәм шуңа күрә дә Пәйгамбәребез алейһиссәләтү-вәссәлам пәйгамбәрлеге килгәннән сон көннәрнең берс берсендә Мәккәдә бер биек урынга басып, возвышенностька, кычкырган, И Мәккә халкы! дип. Хәзер Мөхәммәд алейһиссәләтү-вәссәлам кешеләр арасында ышанычлы кеше булып танылгач, бөтен кеше җыелган. Мөхәммәд бушка гына безне җыймый дип. Җыелып беткәч, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйткән булган, Халкым, дигән, фәлән тау артында дошман килеп җыелган дип әйтсәм, нәрсә дип әйтер идегез? Алар әйткәннәр, Без сиңа ышанабыз. Син безнең арабызда иң ышанычлы кеше. Ягъни мин әйтәсем килә, пәйгамбәребез галәйһиссәләм пәйгамбәрлеккә хәтле үк, ягъни вахи иңә башланганчы ук, Кеше арасында ышанычлы кеше дип танылган. Безопасный, безупречный, ышанычлы, верный. Пәйгамбәребез әйткән, Менә мин дигән сезне бүгенге көндә иң зур хәбәр бирәсем килә, мин Аллаһ Тәнен илчесе. Мин Аллаһ Тәнен илчесе. Лә иләһә илляллаһ сүзен әйтегез, котылырсыз дигән. Менә шул вакыттан бирле пәйгамбәребезгә куа, ку пәйгамбәребез галәйһиссәләм куа башлаганнар. Чөнки гарәпләр лә иләһ илләллаһ нәрсә икәнлеген аңлаганнар. Бу аларның үз телләрендә әйтелгән сүз. Ягъни башка бер әйбергә дә табыну юк дигән сүз. Һәм әйтергә кирәк, гарәпләр Аллаһ Тәгалә ышанганнар. Һәм әйткән булганнар, Безнең җиде иләһ бар, дигән. У нас семь божеств. Берсе күктә, дигәннәр, калганнары җирдә, дигәннәр. Ләкин шул ук вакытта, менә бит кызык ул, һәбер кабиләнең, бер, кайбер чакта һәбер фамилиянең, ике, кайбер чакта һәбер гаиләнең, Эш, кайбер чакта һәрбер кешенең үз поты булган. Шуңа күрә пәйгамбәребез Мөхәммәд аләйһиссәлам сигезенче елда, һиҗрәнең сигезенче елында Мәккәгә кереп, Мәккәне алганда, Кәгъбәтулла өстендә яисә Кәгъбәтулла эчендә, Кәгъбәтулла өстендә өч йөздән дә, өч йөздән дә артык пот булган. Өч йөздән! Хәзрәти Гомәр үзе әйтә бит, Йә Расүле Аллаһ, дигән, без, ди, хөрмәдән, менә хөрмәне җыялар да, ул ката, глиняный масса шикелле була. Без, ди, шул җыелган хөрмәдән пот ясый идек, дигән. Табына идек, дигән. Аннан соң ашыйсы килә башлагач, колагыннанмы, борыныннанмы, башыннанмы сындырып ашый идек, дигән. Вот шундый кызык заманалар булган, ул булган.

Яисә нәрсәне дә раслаган, подтвердил что-либо. И менә мөселман исеменә кайтканда, ягъни мөэминнәр дип әйткәндә, яисә мөэмин, бу татарча яңгырый, ы белән, гарәпчә әйткәндә, муэмин. Муэмин дигән сүзнең мәгънәсе менә шул ышанган. Бер. Ләкин монда иман мәсьәләсе килә. Менә иман дип әйтәбез бит, иман нәрсә сон ул? Галимнәр арасында дөрестән дә бар ихтилаф, разногласие бар. Әбү Хәнифә хәзрәтләре һәм аңа ияргән галимнәр әйткәннәр, иман, ул калеб белән ышану һәм тел белән әйтү. Икенче төркем галимнәр әйткәннәр, алай гына түгел, дигәннәр. Имам Шәфигый, имам Әхмәд ибн Хәнбәл һәм калган хәтта Әбү Хәнифә хәзрәтнең шәкертләре арасында да андый галимнәр булган, алай әйткәннәр, юк дигәннәр. Бере, беренче икесе, беренче икесе, икенче шарт белән без ка, кушылабыз дигәннәр. Ризалашабыз. Калб белән ышану, тел белән әйтү, ләкин дигәннәр, боларны ныгытыр өчен тагын бар гамәл кылу дип әйткәннәр. Ничек нә булса да, сүз дә юк, иман, ул күңел белән ышану, калеб белән, уверование сердцем, тел белән әйтү. Хәтта безнен мәзхәбтәге, мәсәлән, Абу Хәнифә хәзрәтнен сүзләренә кайтсак та, гәрчә ул им, гамәлне, деяние, шарт булып кетмәгән булса да, барыбер гамәл ул кирәк. Ченки кешенен иманын ныгыта торган әйбер ул сүз дә юк, гамәл. Теге галимнәр икенче төркем кемдә кем әйткән ул каль белән ышану, тел белән әйтү һәм шул ук вакытта әгъзалар белән гамәл кылу, алар әйткәннәр дәлил буларак пәйгамбәребез Мухаммәд галәйһиссәламнең хәдисен, әл-имәну

Тел белән әйтү белән генә тыел, тукталмый, шикләнми, бәлки миңа тагын кирәк кушарга гамәлне. Мин монда әйтәсе әйткәнемчә бәхәскә кереп китәсем килми, чөнки бу гасырлар буенча балган бәхәс һәм бу бәхәс авыр бәхәс түгел. Бу безне мөселманнарны аера торган әйбер түгел. Бу, мәгәр тик әйтәсем килә галимнәрнең иҗтихадлары, это всего лишь навсего старания иҗтихад ученых.

Бер дәлиле, бер галәмәте, один символ, подтверждающий, что он действительно му'мин. Мәсәлән, мәсәлән, бер кеше, сезме, минме, барсак, мәсәлән, врачка. Врач кешенә барабыз да, табибка инде. Табиб безгә әйтә, менә шундый диагноз, менә шуны, шуны, шуны эшләсәң, Син үләчәксең. Йә авыруга китә, хроническийга. Менә моны, моны, моны эшләсәң, син тереләчәксең. Кеше әйтә врачка, бик зур рәхмәт. Менә сез чынлап та табиб. Бик зур сезгә рәхмәт. Эшегез, хезмәтегез уңышлы булсын. Әйтә дә чыгып китә. Ләкин врачның кушканын эшләми. Бу нәрсә булу мөмкин? Бу беренчедән булу мөмкин. Җә бу кеше надан, аңлап бетермәгән врачын әйткәнен. Врач ачык-ачыктан әйтә, менә моны эшләсәң, үләчәксен дигән. Җә бик каты зыян киләчәк синең сәламәтлеккә. Бу кеше җә моны аңлап бетермәгән. Бу бер хәл. Икенчедән, яисә бу кеше бу врачның, табибның белеменә ышанмый. Монда ике генә ихтимал. Җә ул надан, шуңа күрә үзенең сәламәтлегенә менә болай карый, булса булыр, булмаса юк дигән кебек. Надан чөнки. Җә бу кеше бу галимнең белеменә ышанмый. И менә Ислам дөньясына карасак, мөэминнәр дөньясына карасак, бер мөэмин кеше дә, бер мөселман кешесе дә теле белән, теле белән, кыямәт юк дип әйтми. Менә бер мөэмин кеше дә кыямәт юк дип әйтмәячәк. Кайсы гына мөселман кешесен сорасаң да, бөтенебез дә кыямәткә ышанабыз. Барыбер кыямәт килеп җитәчәк кайчан булса да. Җәннәткә керәме кешеләр, җәһәннәмгә керәләрме? Бөтен кеше моңа ышана. Но монда тел белән түгел, монда практик ягыннан ышанмау барлыкка килә. То есть люди, мусульмане все верят, что есть судный день, все верят, что есть, образно говоря, врач, то есть Аллах Тәгалә, все верят в этот диагноз,

Мәсәлән, Аллаһ та бар икәнлегенә ышана, гөнаһлар өчен җәза биреләчәгенә ышана, но алдый. Аллаһ тәгә ышана. Җәннәт мөэминнәргә икәнлегенә ышана. Намаз уку шул юлга кереп китүгә бер ишек икәнлеген беләләр, но укымыйлар. Шуңа күрә без әйтәбез, телдә ышанабыз, но эштә юк. Күбесенчә дип әйтәбез, в общей массе. Аллаһ Тәгаләнең бөтен әйберне күреп торуына ышанабыз, дип әйтәбез. Верим в то, что Аллах всевидящий. Но кешеләрдән яшереп эшлибез. Аллах Тәлә ишеткәненә ышанабыз, әс-сәмир дибез, ишетүче. Но гайбәт сатабыз. Һәм менә шулай. Менә ул мөмин дигән исемнең чын мәгънәсен кеше аңлап, Ягъни кешеләр арасындагы дигән му'мин, истинно уверовавший кеше исеменә лаек булып яшәсәк, ул чакта тормыш үзгәрер иде. Шундый бер мисал. Ул булган хәл, бер залим патша булган.

Но залим, залим кеше. Бу кеше ки кайткан кич белән бөтен балалары белән, хатыны белән, туганнары белән бәхилләшкән. Васыять язып калдырган. Тегесен, монысын, мин үлгәч шуны эшләрсез, тегене эшләрсез, бу малымны буңа бирерсез, минем мирасымны тегеләй бүлерсез дип. Жатканнар. Иртүк бу инде әзер. Килеп җиткәннәр патшаның кешеләре. Болар килеп керергә өлгермәгәннәр, бу кеше инде әйтә, мин әзер, алып китегез, дигән. Тегеләр әйтә, тукта әле, дигәннәр. Тукта. Патша үлгән дигәннәр. Син безгә инде менә ничек күмергә кирәк икәнлеген аңлатып, бөтенесен өйрәтеп, безне җибәр, дигәннәр. Кем патшаны бәреп төшереп төшергәндер? Бу хикмәт. Ләкин ул шулай. Кем дә кем залимны күтәрсә дигәннәр, диелгән китапларда. Ул кеше иң кызыгы шул дип әйтелгән, ул кеше иң беренче үзе хәлак була. Һәм Алла Субхану ва Тааля хикмәте залим кеше өстеннән Аллаһ тә тагын бер залимны куя. Всегда против угнетателя Аллаһ Субхана ставит еще одного угнетателя. И алар бер-берсе белән кайнашып бетәләр. И менә тарихта карасак та ул шулай. Хәтта менә безнең Россия тарихын карасаң, менә килеп чыкты мәсәлән дөньяга Гитлер дигән бәндә. Но Аллаһ та икенче бәндәне куйган, Сталинны куйган. И ул кызык. Сталинга тагын бер Сталинны куйган. Фамилиясе икенче терелеп булса да. И менә шулай. Бер-берсен, бер-берсен ашый-ашый менә бер-берсен шулай бетергәннәр. Но ул кешеләрнең булуы, ул хикмәт. Димәк, унҗиденче елда Аллаһ Тәгалә юк дип әйткәннән сон, ул бит бер генә кеше әйтмәгән. Ул ике кеше дип тә әйтмәгән, ул бер шәһәр дип тә әйтмәгән. Аны дәүләт буларак, бел, бер дәүләт, целое государство, Аллаһ та юк дип әйткән. И Аллаһ та шул халыкка китереп куйган Сталинны. Кешеләр әйткәннәр, ураза тотырга кирәкми. Булганмы андый хәл? Ну, булган. Аллаһ Тәгалә әйткән кебек, үз теләгегез белән тотырга теләмисез икән, Аллаһ Тәгалә кешеләр тә тотыра ала. И менә Поволжьедагы булган ачлык. Поволжьеда шул дәрәҗәгә ачлык җиткән, Урыс гаиләләрендә кешеләр балаларын ашый башлаганнар, егерме беренче елны. Вот безгә хәзер, егерме беренче гасырда, ел, йөз ел үткәннән соң ул бәлки кызык булып тоела, ничектер башка сыймый. Но уйлап карагыз, гаиләдә өч я дүрт бала үтерәләр иң кечесен. Җә суеп үтерәләр, җә ашарга бирмичә үтерәләр. И ул бала үлгәч, аны суялар да, турап, гаилә ашый аны. Башка сымый. Но Аллаһ Тәгалә аны булдыра ала. Кешеләр үз теләкләре белән ураза тотудан ваз кичкәннәр, юк, ураза тотарга кирәкми, это пережитки дип. Яхшы дигән кебек. Кешеләр әйткәннәр, Зәкят бирергә кирәкми. Зәкят бирергә кирәкми, сәдака бирергә кирәкми. И вот сиңа коллективизация. Көчләп алганнар кешедән малын. Талый-талый, кычкырта-кычкырта. Җаткан әбиләр, бабайлар астындагы мендәрләрне тартып алганнар. Раскулачивание. Вот бу тормышта ул гыйбрәт. Но ул Аллаһтан вәгъдәсе. Аллаһ та Коръәндә әйткән бит, бер халык аза башласа, бер халык аза башласа, мин дигән Аллаһ Тәгалә алар өстеннән җәберләүче залим, җәберләүче хөкемдар куермын дигән, правитель. Юл тормышта шулай. Бәлки кемдер хәтерлидер, менә мин моннан да җомга вәгазьләренең берсендә сөйләгән идем бу минбарда. Бик кызык хәл. Менә монголлар турында укыйбыз бит без, язычниклар дип, потларга табынучылар дип. Но шунсы хикмәт, Багдадны алган монгол правителе мөселман хәлифәсенә яза, Мин дигән Аллаһ тәннең кылычы. Юк бит, әкият тә түгел. Бу Хуля, Тарихул Хуляфә дигән китапта, халифәләрнең тарихы дигән китапта бу хат бар. Мусульман китабы бу. Ягъни мусульман тарихчылары язган китап. Юл яза, мин дигән Аллаһ Тәгаләнең кылычы. Тәкәбберләнеп, Аллаһ Тәгаләне онытып, Кешеләр өстеннән тәкәбберләнеп йөрүчеләрнең башын чабыр өчен яратылган кылыч дигән. И ахырдан яза, Сездән алдан булган халыкларның үлгәннәрен искә төшереп, башыгызны иегез, дигән. Но момент истины кем әйтмешкә шул сүзләрдә мин дигән Аллаһ тәнең колы чын. Сүзек, ул Аллаһ кешеләрне үтерүче, канга батыручы Багдадны, бөтен библиотекаларны яндырып, Тигрнын, Ефрат елгаларын алар тутырган булганнар бу буяу белән. Ягъни китапларны ташлый ташлый, монголларның атлары чыкканда елгадан, пантоннар булган китаплардан Шу хәтле күп китап. И китаплары бит элек бит инде шул чернила белән язганнар. Чернилалар эри-эри, Тигрнын, Ефратнын елга сулары шуның белән тулган дип әйтелгән. Зәп-зәңгәр, кап-кара булган сулар. Шу пастылардан, чернилалардан. Но хикмәт шунда, бу кеше үз-үзен Аллаһ Тәгаләнең кылычы дип атаган. Ягъни,

Мөселманнар арасында низаг чыкса да, ваһһабимы, мохабимы, тегесеме, монсымы, хәнбәлиме, хәнәфи мәзһәбе, но ул да кирәк иде. Бер яктан карасак, зло, чөнки мөселманнар аерыла башлаганнар. Но икенче мә яктан карасаң, Алланың хикмәте, Әбу Хәнифә мәзһәбендә, мәсәлән, бер мәсьәләгә генә игътибар биреп, Кайбер мәсьәләләрдән ераклаша башлаганнар. Ә Аллаһның рәхмәте калган мәзһәбләр китереп чыгарганнар хәдисне. Яңадан хәдис белемен күтәргәннәр. Чөнки мин әйтмим Абу Хәнифә мәзһәбендә хәдисне кулланмыйлар, кулланалар. Но үз без вакытны шул хәтле киң таралган ялган хәдисләр. Яһүдләрдән килгән әллә нинди риваятьләр, имеш-мимешләр, христианнардан килгән каяндыр имеш-мимешләр, халык арасында үзендә җиргән имеш-мимешләр. Шу хәтле алар күбәйгән, бер ара галимнар аптырап калганнар, кая дөрес хәдис, и кая ялган хәдис. И менә шул вакытта ул кирәк булган, менә бу мәсьәләнең дә килеп чыгуы. Бервакытны, мин әйтә алмыйм хәзер, Мухәммәд бин Абдул-Ваһһаб дигән галим тулысынча яхшы булганмы, начар булганмы, но үз вакытында ул кешенең килеп чыгуы кирәк иде. Чөнки Центральный Аравийский полуостровта центрында гарәпләр диннән кайтып, ташларга, агачларга табына башлаганнар. И нихәтле ул галимнең юлы дөрес ю дөрес түгел дип мин хәзер бәхәс күтәрәсем килми, но мин әйтәсем килә, ул кешенең дә килеп чыгуында бер хикмәт бар. Шул кабиләләрне булса да ичмаса, но ул да әз түгел, кабилә хәтле халыкның ирен дингә кертү. Чока без әйтәбез, бар, мәсәлән, бәлки хәзерге вакытта да без әйтәбез, менә фәлән залим кеше, бу галим бик дөрес алып бармый, бу блай, теге тләй. Бәлки бар аерым мәсьәләләр без аны начарлык дип күрәбез. Но ул начарлык өчен яратырган начарлык түгел, Аллаһ та безнең өчен гыйбрәт өчен моны чыгарган, безне төзәтер өчен. Вот сез андый булмагыз. Сез бу кешегә карап, аннан гыйбрәт алып, андагы булган хаталарны сез кылмагыз дип, Аллаһ Тәгалә шуңа күрә аларны чыгара. И сугышның булуы да, икенче ватан сугышының булуы да, беренче дөнья сугышының булуы да һәм калганнарын да ул сүз дә кан да түгелә. Ятим балалар кала, ирсез хатыннар кала һәм башкасы һәм башкасы. Но без әйттек сезнең белән, без үз акылыбыз белән моның хикмәтен анлап бетерә алмаячакбыз беркайчан да. Ләкин Аллаһ та зөлем кылмый. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең хәдисе бар, сүзе Аллаһ Тәгаләнең, Инни харамту зульма линнәфси. Мин, дигән Аллаһ Тәгалә, золымны үземә харам кылдым, дигән. Вә җәгальтү бәйнәкүм харам, мухарам. Ягъни, мин сезнең арагызда золым кылуны да харам кылдым, дигән. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, беркайчан да бер-берегезгә карата золым кылмагыз. Аллаһ Тәгалә әйткән, Мин, дигән, үз нәфсемә золымны харам кылдым, дигән. Димәк, Аллаһ Тәгалә беркайчан да золым кылмаячак. Мәсәлән, дип әйтик, атабыз Адәм галәйһиссәламнән алып, кыямәткә хәтле, алыйк бер особьне, ат булсынмы, ишәк булсынмы, сыер булсынмы, кәҗә булсынмы, сарык булсынмы, бу особьтан

үз нәфсемә моны хәрам кылдым һәм сезнең арагызга зөлем кылуны хәрам кылдым, дигән. Һәм, әйтә Аллаһ Тәгалә, Фәлә тазаляму, ягъни үз арагызда беркайчан да зөлем кылмагыз. Но без сезнең белән әйттек, Аллаһ Тәгаләнең бар сүзе, хәдис кудси, И бәндәләрем! Яхшылыкны тапканда, яисә күргәндә, яисә кичергәндә, когда вы переживаете что-то хорошее, радостное, сез аны белеп торыгыз, дигән Аллаһ Тәгалә. Бу Аллаһ Тәгаләдән. Бер явызлык күргәндә, бер явызлык кичергәндә белеп торыгыз, ул үзегездән. Бер хәл килеп чыга икән гаилә эшендә, бер кайчан да уйламагыз, Аллаһ Тәлә кайгы өчен моны яраткан дип. Но бу мәсьәлә гаиләдә килеп чыккан үзебездән. Җә ир кеше гаепле, гаиләсенә игътибар бирмәү сәбәпле. Җә, хатын-кыз авыр хәлгә эләккән икән, димәк, хатын-кыз эчендә дә, хатын-кызның үзендә дә бер гаеп бар. Ну, Аллаһ та бу мәсьәләне гаиләдә китереп чыгара, золем өчен түгел. Но ирле-хатынлы, мужчина и женщина, ата-аналы кешеләр бу әйбердән үзләренә гыйбрәт алулары өчен. Мәсәлән.

Фәхашина ан юрһикаһума тугъйанан вә куфра, фәарадна ан юбдиләһума раббухума хайран минһу закәтан вә акъраба рухмән, дип Аллаһ Тәгалә әйтә Хызыр галәйһиссәлам теле белән. Хызыр галәйһиссәлам нәрсә дигән? Муса дигән, Менә син гаҗәпләнеп калган әйберләрне мин сиңа хәзер ачыклап бирәм, дигән, ләкин моннан соң безнең юлларыбыз аерылып китә. Бетә шуның белән безгә бергә йөрүебез. Белеп тор, дигән, мин баланы үтергән чакта, әти-әнисен коткарыр өчен үтердем, дигән. Чөнки әти-әнисе игелекле кешеләр булып, иманлы кешеләр булып, Аллаһ Тәгаләдән куркучы кешеләр булып, бу үсеп барган балалары киләчәктә аларны кеферлеккә, кайгыга, хәсрәткә калдырачак иде. Шуңа күрә без теләдек, Аллаһ Тәгалә бу балаларын алып, Икенче хәерлерәк бала белән үзгәртеп алмаштырыр өчен дигән. Менә бу минутта, менә бу секундта балалары үлгән вакытта ата-аналарына һичшиксез кайгы. И без сезгә әйттек, кайгы ул аерым кайгы булуы мөмкин, но ул зур кайгы өчен эшләнгән эш түгел, бәлки киләчәктә җиңеллек китерер өчен. Шуңа күрә без әйттек, җир тетрәүне, пожарларны, сугышларны, эпидемияләрне без бәлки аңлап бетерә алмыйбыз башыбыз белән, кеше башы белән, но Аллаһ Тәгаләнең хикмәте бар бу эшләрдә. Икенче дөнья сугышында 60-70 миллион кешенең үлүе әз түгел, но бу сугышта хикмәт бар, и без бәлки әле сезнең белән бүген 60-70 ел үткәннән соң без аны бәлки белмибез дә. Бәлки бардыр шундый кәгазьләр под грефом секретных әлегә хәтле, но без аны белмибез. Дөньяда бу, яисә күкләрдә Аллаһ тән белемендә, ул икенче мәсьәлә. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйткән, Ва җәгәлнә әс-сәмәә сәкъфан махфуза. Без аны да сезнең әйткән, әйтеп киткән идек. Аллаһ Тәгалә Коръәндә ачык-ачыктан озоновый слой турында әйтә. Без дигән күкәк күкләрне саклап тора торган түбә булып яраттык, дигән. Әйтерсең дә саркофаг, цу, һәм циркның түбәсе шикелле. Ну, кешегә ул вакытта әйткән булсалар шул әйберне, алар мәгәр тик шуны гына аңларлар иде. Ну, менә күрәләр бер түбә. Мәсәлән, цилиндрическиймы, овальныймы или полукруглыймы, алар шуны гына күз алдына китерәләр. Ул аны вакытта пәйгамбәребез озон дип әйтә башлаган булса иде, җир күкләренә фәлән-фәлән хәтле кат дип әйтә башласа, аны сәхабәләр бәлки аңламаслар иде дә. Но Аллаһ Тәгалә ул заманага карата да үз теле белән әйткән, аңласыннар дип. Ләкин шул ук вакытта бу аять егерменче гасырда яңа мәгънә ала. Һәм шуңа күрә бер хәдистә әйтелгән, Дөнья дигән, картайган кадәр Көрән яшәрә барыр. Ягъни һәрбер фән белеме, хәбер фән ачылышы Көрәндә бар, ләкин ул зашифрован. Һәрбер заманага карата. Фәлән гасырда болай аңлаганнар, икенче гасырда икенче төрлерәк, егерме беренче гасыр килеп җиткән, Алмаз хәзрәт, Махмуд, Айрат, Ринат, Фәрит икенче төрлерәк, өченче төрлерәк аңлаганнар. Менә бу бик кызык. Шуңа күрә менә Аллаһ Тәгаләнең хикмәтен дә без аңлап бетерә алмыйбыз. Хызыр галәйһиссәлам пароходка, көймәгә, Муса галәйһиссәлам белән утыргач, пароходны боза башлаган, төртә-төртә, төртә-төртә, чишә-чишә. Муса галәйһиссәлам аптырап калган. Сын дигән, бу кешеләр безне бушка акчасыз утыртып, елганың теге ягын апчыга, нәрсәгә боларның син корабльләрен бозасың, дип сораган. Хызыр галәйһиссәлам аннан соң да аңлаткан, сын дигән. Елганың теге ягында җәберләүче, залим, хаксыз кешеләрне талаучы патша бар. Бөтен кимәләрне, яхшы кимәләрне үзенең флотына алып тора. Мин бу кешеләргә мәрхәмәт йөзеннән, ичмасам менә бу маллары, бу корабльләре үзләренә калсын дип, мин аларны боздым, дигән. Кешенең күзе төшеп, патшаның күзе төшеп, ул аны үзенә алмасын дип. И була кайбычата, мин җегетләрдән ишеткәнем бар. Вот машина алам да ди. Көтмәгән җирдән бер сызык килеп чыга ди. Но Алланың рәхмәте кем белгән, бәлки бу сызык белән карак синең машинаң карамастыр. Бәлки бәрелгән фара белән Аллаһ Тәгалә сине тагын да зуррак кайгыдан коткарадыр. Кем белгән? Без аны уйламыйбызмы? Но андый хикмәтләр бар. Стена ишелеп бара! Хызыр галәйһиссәлам ишелеп барган стенаны киемнәрен салып, раствор ясап, ип-иске менә Казанда трущоблар бар бит, вот шундый бер трущобны күз алдына китерегез, алган да Хызыр галәйһиссәлам шул ишелеп барган стенаны яңадан торгызып куйган. Муса галәйһиссәлам әйткән булган, син дигән теләсәң бу эш өчен акча да алыр идең дигән. Хызыр галәйһиссәлам әйткән, менә бу стена астында дигән, бер кеше балалары өчен калдырган булган хәзинә, сокровище, клад. Без аны сезнең белән әйтеп киттек үткән җыелышта бугай. Менә бу аятьтә ата-ананың изгелектә яшәүнең кадерлеге.

Бик зур бәхет бу. Әти кешеләр, бигрәк тә, гаилә башы изгелектә булса, даже үлсә дә, ну кем белгән, җә сугышта, җә, ну төрле хәлләр була, но Аллаһ Тәгалә үзенә ала әманәт булып бу кешенең балаларын тәрбияләргә. И вот кем дә кем Сталин вакытында үтерелгән дин хакына, барбер Аллаһтан рәхмәте, ул кешеләрнең балаларын Аллаһ та үзе тәрбияләгән. җә детдом аша, җә приют аша, җә яхшы кешеләрнең кулларына эләккәннәр, но һәрхәлдә үскәннәр, ачтан үлмәгәннәр, и Аллаһ Тәгалә аларны институтка кертеп, тегендә-монда кертеп, Аллаһ Тәгалә зур урынга да ирешергә ирек биргән. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә бу Кәһф сүрәсендә әйткән сүзләр ул бик хикмәтле.

миңа аны торгызырга кушкан, дигән. Ягъни хәзер стена ишелсә, стена астындагы булган клад, хәзинә ачылачак. И кемнең кулына эләгәчәк, билгеле түгел. Шуңа күрә Хызыр галәйһиссәлам әйткән, Аллаһ та мине аны яңадан тергез, торгызырга кушкан, дигән. Ул шулай сакланып торсын, ун елмы, тагын сигез елмы, но һәрхәлдә бу ятим балалар икесе дә үсеп чыккач, Бәлигъ яшенә җиткәч, кәгазь достигнут совершенства, совершеннолетия, они сами выкупают. Әтиләрен мирасларын укыйлар да васыятьләрен его наказание и найдут этот клад себе. Вот шуңа күрә бер яктан без бер медальнең бер ягын гына күрәбез. Но без бер кайчан да Аллаһ Тәгаләнең яшергән икенче ягын күрмибез. Шуңа күрә әл-муъмин дигән исем менә хәзер без Аллаһ Тәгалә хакында әйтәбез. Әл-муъмин

И менә без инде менә Алмаз хәзрәт тә, мин дә, Дамир хәзрәт тә кайбер чаклар тыңлап торабыз Мухәммәд Радиф ан-Наблүси дигән галимнең вәгазьләрен. Ул галимнең тормышын үзе, үз тормышындагы булган хәл. Миңа ди бер кеше килеп ди, зарлана ди, минем менә шундый авыруым бар.

Бу җегет дигән шатлыгыннан бөтен мин әйткән сүзне язып барган дип сөйли бу галим. И чыгып киткән. Бу галим әйтә, мин дигән хәзер аптырап калдым, утта калган шикелле дигән. Если вдруг ты он не выздоровеет, получится, что я его обманул. Мин моңа ялган сөйләгән булып чыгамын дигән. Бу хәзер үзе өчен борчылмый, но ул борчыла. Бу җегет Аллаһ тәга ышанмаячак. Диндәге булган шартларга ышанмаячак, Аллаһ тән кешенә ышанмаячак, терелеп китмәсә. Бер атна үтә, ди, бу җегет шатланып килгән, ди. Минем бу авыртуым туктады, дигән. Икенче атнага килә, ди, дәрескә, шулай ук шатланып. Өченче дәрескә, дүртенчеке дәрескә, бишенче дәрескә килә, алтынчыга килми, ди. Җиденче дәрескә тагын килгән дә әйткән, Устаз, дигән, мин, диген, ялгышлык кылганмын инде бу атнада, бу авырту тагын барлыкка килде, дигән, шуңа күрә мин килүдән ялдым, диген.

но Аллаһ Тәгалә это дает тогда, чтобы верующего человеку дать опомниться. Кайчан да кайчан бу җегет ялгышлыгын аңлап, тагын тәүбә кылып, тагын туры юлга басты, баскан, шул вакытта яңадан Аллаһ Тәгалә ерак айткан. Димәк, менә бу эштә Аллаһ Тәгалә әйтәсе килә Аль-Муъмин исеме белән мин беркайчан да вәгъдәмне бозмаячакмын дип. Бу бер Икенчедән, әл-муэмин дигән мәгънә, Аллаһ Тәгалә саклап торучы, залимнәрдән мөэмин кешесен саклап торучы. Менә без сезнең белән очрашу башында әйткән идек бит, бер патша булган, залим, несправедливый. Бер кеше ошамаган да үтерәмен, үтерермен дигән. Но ул кешенең изгелеге сәбәпле, Аллаһ Субхана ва Тәгалә шул ук төнне бу кешене үтерү алдыннан бу патшаны үтерә.

Муса галәйһиссәламгә таяк биргән, диңгезне ачкан, Гыйса галәйһиссәламгә ирек биргән авыру кешеләрне терелтергә, күрмәгән кешеләргә яңадан күрә башлау көчен бирү, кулы аша, үлгән кешеләрне терелтү, бу Гыйса галәйһиссәламнең могҗизасы. Пәйгамбәребез Мухаммәд галәйһиссәламгә шулай ук пәйгамбәребезгә Аллаһ тә могҗиза биргән. Мәсәлән, айны икегә бүлү, бармагы белән. Бу бер. Икенчедән, ризыкка бәрәкәт кертү. Мәсәлән, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлатү вәссәлам вакытында, һәрхәлдә, истә дөрес булса, Хындык сугышына әзерләнгәндә, шул чокырны казыганда, бер сәхабә килгән дә әйткән, Йә Расүләллаһ! дигән. Тик каты гына әйтмичә, әкрендәшә, чөнки күп түгел, мин дигән бер сарык бәтисен чалган идем. Сарык та түгел, бәти! Ягненок! Син дигән үзем белән бергә бер-ике кеше алып, безгә рәхим ит, дигән. Ту, рәхмәт дигән дә, пиямбәр әйтә, Халык! дигән! Менә бу дин кардәшебез бүген сарык чалган инде, бүген бетенебез дә кунакка чакыра, дигән. Бугай башын тоткан, Йә Расуләлла, белми бит, дигән, ике генә кеше чакырган тагын. Син дигән мине көт, дигән. Мине көтмичә, мин килмичә, үзегез дә, хатынын да Казанның капкачын ачмагыз, дигән. Хәзер пәйгамбәрбез Мухаммәд алейһиссәләм килгән, кулларын тоткан, бисмиллаһир-рахманир-рахим дип чыгарган да ашагыз, дигән. И бу кеше әйтә, бөтен кеше кереп дигән, ашап чыккан иде, әле алардан соң безгә дә калды дигән. Бу мәсьәлә тагын бер хикмәт бар, пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссәләм янына бер кеше килеп әйткән булган, я Расул Аллаһ дигән. Менә без дигән хәлсез кешеләр дигән. Малыбыз да артык юк, ризыгыбыз да артык юк, нишләргә дигән. Пәйгамбәрбез салләллаһу аләйһи вә сәлләм бер капчык он кулын керткән дә, чыгарган да әйткән, Но, дигән, моннан соң беркайчан да үлчәмә, дигән. Беркайчан да үлчәмә. И кеше действительно сала бара, Арта бара, тагын сала, бетми дә бетми, бетми дә бетми, бетми дә бетми. Тик көннәрнең берсендә бу кеше Тукай әйткән, тукта әле, үлчим әле, дигән. Үлчәгән, и шул көннән алып кими башлаган. И беткән ул. Ягъни, пәйгамбәребез әйтәсе килгән Аллаһ Тәгалә тапшырылды. Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә тапшырынып, ризыгың бәрәкәтле булыр. И син аны аша, аша рәхәтләнеп. Бу кеше Аллаһ Тәгалә рәхмәтенә ышанып бетмичә, тикшерәсе килгән. И шул арада кими башлады. Вот кайбер кинолар бар. Мәсәлән, мин аны искә алганым бар, менә Ночной дозор, Дневной дозор. Мин аны хәзер әйтмим, яңадан карагыз дип. Но мин әйтәсем килә, ул барлыкта ул бар кино. То есть это действительность. Просто ул әкият булып күрсәтелгән с российскими там реалиями тегесе монсы, но ул бар хәзер. Янда күрсәтелгән бик күп әйберләр ул бар. Мин сезгә дөресен әйтәм, ул бар. Просто анда матур ясалган, машиналар очып җөри, тегеләй-болай. Ул бәлки алай түгелдер урамнарда, Мәскәүдә, Казанда, но ул керәшү бар. Вот ул бар, сез аны белеп торыгыз. Бар. Бер яктан гаскәр, бар икенче яктан гаскәр. Юк, Коръәндә әйткән. Вот кем әйтә ала? Аллаһ Тәгалә ике төркемне искә ала. И ответ найдете на фильм «Ночной дозор. Дневной дозор». Честное слово. Ике сүз белән Аллаһ Тәгалә моны билгели. Только мин әлегә хәтле белмим, вот ул киноны төшергән кешеләр моны белгәннәрме? Они как-то сами с этим связаны? Или кемдер аларга өйрәтә моны? Ну, бар әйбер. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, Хизбулла ва хизбу а? Ва хизбу шайтан. Будь бахар. Просто кинода матур күрсәтелгән яисә башка төрлечә, Коръән искә алынмыйча, Аллаһ та искә алынмыйча, ну сез белеп торыгыз, бу сугыш бара, көн саен. Көндез и төннән. И менә күптән түгел генә бер килә, ишеттем инде мин аны, реальная сказка дип атала бит бу, дә? Леонид Спасскига чыккан кино. Мин аны карап алдым интернетта. Миңа тәкъдим иттеләр, менә егетләр кайберчә тә әйтеп куялар да, и мин аны карадым. Но анда бар бер хикмәтле сүз. Кина мин сезгә кина дип сөйләсәм дә, но сез аны уйлагыз. Ул бик акыллы сүзләр. Может быть, немного кем әйтмешли, замаскировано, зашифровано, но ул бик акыллы сүзләр. Анда әкияттәге геройлар

Ну, хәрхәдә, пока менә бу исемнәрне без сезнең белән үттек. Но бу исемнәр шул вакытта гына үзен көчен күрсәтә, кайчан да кайчан без ага ышанабыз. Вот кеше бу исемнәргә ышанса, ул исемнәр безнең тормышыбызда эшли башлый. Кул әгуду би раббил фәләк сүрәсен укыганда бар шундый аятлар анда.

Если человек не верит, Аллах Тааля механизм не включает. Образный я говорю, образными словами. И менә шуңа күрә әйтәм бит, ул әкият тә әкияттер бәлки ул кино. Ул икенче мәсьәлә. Но анда әйтелгән сүз мусульман теле белән әйткәндә мәгънәсе болай. Тормышта мөгъҗизалар бу шул вакытта була. Кайчанда кайчан без аңа ышанабыз. Вот ул вакытта Аллаһ Тәгалә бирә могҗизаны. Мәсәлән, Мәдинәдә булган хәл, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам күмелгән шәһәр. 90 нчы елларда без үзебез шул вакытта укыган идек. Бер кешенең башында йомырка хәтле опухоль иде. Һәм аңа әйткән булганнар, иртәгә менә операция, синнән ризалык кирәк дигәннәр. Җә ризалашасың, җә инде ризалашмасаң, без сине җибәрәбез. Ул әйткән, мин ризалашам, дигән. Кулымны да куям, дигән. Но бер үтенечем бар. Сез мине бер төнгә җибәрегез, дигән, өйгә. И бу кеше килеп, Пәйгамбәрбез Мухаммәд алейһиссәләм мәчетенә кереп, намаз укып, Пәйгамбәрбез алейһиссәләмгә салават биргәннән соң, Аллаһ Тәгаләдән җылый-җылый сораган. Иртәсе көнгә консилиумны җыйгач, Ясыйлар бит снимок операция алдына. Снимокны ясап, консилиумда караса, бер нәрсә дә юк. Бер төн эчендә. Сәгатьләр эчендә. Ул шул вакытта көч ала. Кайчан да кайчан кеше Аллаһ Тәгалә ышана. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Әүзә әйткән хадисул кудси, "Я абди, И бәндәм! Мине тапсаң, бөтен әйбер табырсын, дигән. Если ты меня найдешь, постигнешь, ты все найдешь, все постигнешь. Вот Аллаһ Тәгалә кеше ышанса, шул вакытта Аллаһ Тәгаләнең исемнәре эшли башлый. Алар болай да эшли, сүз дә юк. Но һәрбер кешенең аерым тормышында шул вакытта гына эшли башлый, кайчан да кеше шуңа ышана. Яңа да әйтә бит, ул әкият, сүз дә юк, әкият ул, но ул сүзләр хак. Ул герой әйтә бит, А зачем ты нам героям ди сказочным свои чудеса показывать, если вы их не верите, дип әйтә ул кинода. Бу кино, сүз дә юк, но ул тормышта да шул. Аллаһ та шул ук вакытта безгә иминлек бирә, кайчан да кайчан без үзебез шул иминлеккә тартыла башлыйбыз. Аллаһ Тәгалә шул вакытта безнең арабыздан залимнарны ала, кайчан да кайчан без үзебез зөлемлыктан туктыйбыз. Мәсәлән, ир кеше гаиләдә зөлем кыла. Ул бер гаилә булса да, ну, зөлем кешеләр арасында. Ялла тәп тынычлык бирмәячәк шул хәтле, кайчан да кайчан ир кеше туктамаса. Хатын-кыз иренә карата зөлемлек кылса, җә ир кешенең иренең әти-әнисенә зөлемлек куүрсәтсә, кайнанасына, кайнатасына, Аллаһ Тәгалә бу хатын-кызга тынычлык бирмәячәк, Зыгыннан туктамыйча. Һәм калган мәсьәләләрдә дә шулай. Оешма булсынмы, фирма булсынмы, мәчет булсынмы, дәүләт булсынмы, җир йөзе булсынмы, кешеләр зыгыннан туктамыйча, сугышлар бетмәячәк. Димәк, Аллаһ тә сугышка ирек бирсә дә, Аллаһ. Аны явызлык өчен бирми, но кешеләр уйлап, зөлемнан туктар өчен бирә Аллаһ Тәгалә. Башка төрле Сталиннар булмасын дип, башка төрле Гитлерлар булмасын дип, Аллаһ Тәгалә үз вакытында аларны биргән, кешеләр гыйбрәт алыр өчен. Аллаһ Тәгалә ачлык биргән егерменче елларда, утызынчы елларда кешеләр шуны аңлап, Тукта әле, без бит Аллаһ Тәгаләгә табынудан баш тарттык, ураза кирәкми дип кычкырдык, но Аллаһ Тәгалә көчләп безне, көчләтеп ураза тоттырды дип кешеләр уйлар өчен. Кешеләр, Ураза тотырга кирәкми, намаз укырга кирәкми дигәннәр идеме? Булдымы андый хәл? Булды. Без баш имибез дип әйттеләрме? Ә, абыйлар, ну әйттеләрме, юкмы? Баш имибез дип әйттеләр. Аллаһ Тәгалә баш имибез. Сәҗдәгә китмибез дип әйттеләр. Аллаһ Тәгалә кешеләр башларын идертте. Но залимнарга. Чөнки Аллаһ Тәга баш игән булсалар, әҗер-савап булыр иде. Ә Аллаһ Тәга җәберләп, Аллаһ Тәга көчен кулланып, көчләп аларның баш идертте, Сталин алдындамы һәм калганнар алдында. Көчләп булса да. Баш иеп, рукух кылып, сәҗдә киткәннәр хәтта. Үтермә инде, Исән калдыр инде, хатыныңны ап китмә инде, кыз балаларыма тимә инде, дип җылый-җылый ялварганнар комиссарларга. Но хикмәт шунда, Аллаһ Тәгалә сүз дә юк, ул арада, под замес дип әйтик инде, чынлап та ышанган кешеләр дә эләккән. Ул аларга сынау иде. Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә моны яшерми. Мин дигән бер халыкка, бер шәһәргә.

Шуңа күрә, туганнар, мин үз тормышымнан чыгып та әйтүем, сезнең тормышыгыздан чыгып әйтүем һәм башкаларның тормышларыннан чыгып әйтүем. Гаиләләребездә бер әйбер килеп чыга икән, им беренче үзебездә гаеп эзлик. Вот нинди ялгышлыгым бар микән? Ни өчен Аллаһ та бу хәлне биргән икән? Нишәп әнием миңа, яисә хатыным, яисә әтием, яисә балам миңа шулай әйткән микән дип уйлый белик. Арабызда бер мәсьәлә килеп чыккан икән, бардыр бәлки бер аерым кеше, ну, ул кешене Аллаһ тә бушка гына чыгармаган, димәк, менә безне калганнарыбызны төзәтер өчен чыгарган. Значит, где-то у нас есть грехи, есть, значит, где-то есть оплошности, что Аллаһ этого человека вывел и дал нам, образно говоря, по лбу, чтобы мы опомнились.

Үз бәндәләремне, ягъни әл-Муэмин дигән исем беренчедән ышану, ышанган, ышандыру, иминле, икенче мәгънә ул саклаучы. Ягъни, ышанганнан сон, мин бәндәмә ышанам һәм мин аны саклыйм дигән. Аллаһ Тә әл-Муэмин сүрәсендә шуңа күрә 88 нче аятьтә әйтә, 88 ой аять, Сүрә әл-Муэмин. Вә мэн вә һуә юҗиру вә лә юҗару алейһ. Аллаһ Тәгалә сакласа саклый, но Аллаһ Тәгалә сакламаса кем сакласын? Дөресме юкмы? Аллаһ Тәгалә сакласа бер нәрсә дә куркыныч түгел, но Аллаһ Тәгалә сакламаса кем сакласын? Аллаһ Тәгалә синең белән булса кем куркыныч? И Адәм баласы, но Аллаһ Тәгалә синең белән булмаса Адәм баласы кем сине яклаячак?

Һәрберсен сөйләсәң дә, туктап дә булмастыр бәлки. Но Әл-Муэмин исемен мәгънәсе менә шул килеп чыга. Ләкин мин яңадан башка кайтасым килә, вәгазьнен башына. Без сезнең әйтеп киттек, Әл-Муэмин дигәндә, без гадәтчә, гадәтчә, кешеләр күз алдына китерәләр кешене, иманлы кешене, Әл-Муэмин кешене. И без сезнең әйтеп киттек, Әл-Муэминнен об обозначениесе, определениесе, тәгърифе, Мөэмин кеше шундый кеше, аның кулыннан һәм аның теленнән башка кешеләр зыян беркайчан да күрмәсләр. Ягъни кешеләр бу кешедән һәрвакытта тынычлыкта. Алар белеп торалар, бу кешедән зыян да килмәячәк, эше белән дә, сүзе белән дә, башка хәтерләре хәрәкәт белән дә. Бу кеше иминлек. Нәкъ пәйгамбәребез Мухаммәд галәйһиссәләм җиткерде. Менә безгә дә, димәк, менә мөселманнарга, мөэминнәргә, иң беренчедән үзебезгә карата, вот без сезнең белән үз җаннарыбызны бетерәбезме, яңартабызмы? Без сезнең белән һәрбер яшәгән көнебез белән үзебезне Аллаһ Тәгаләгә якынрак кылабызмы, яисә без Аллаһ Тәгаләдән ераклашабызмы? Гаилә эчендә хатыннарыбыз, вот без монда ир кешеләр, ну эстә хатын-кызлар бар, но без менә монда ир кешеләр утырабыз. Вот давайте без сезнең белән уйлыйк. Хатыннарыбыз, балаларыбыз, әти-әниләребез безнең белән бергәлектә көннән-көнгә бәхетлерәк булалармы? Или көннән-көнгә бәхетсезрәк булалармы? Менә моңа җавап бирик.

Или без бер-беребезне авантюрага кертеп, бер-беребезне кайгыга, хәсрәткә төшерәбезме? И менә шулай круг, ул зурая. Шуңа күрә мөселман кешесе хакында, мөэмин кешесе турында бер галим әйткән, мөэмин кешесе, Белеме арткан саен, кешеләргә карата күрсәткән әһәмияте зурая бара. То есть, ул үзе генә үзе өчен генә кайгыртмый, ул хәзер хатыны турында кайгырта башлый. Тукта, мин җәннәтле булып та, минем бит хатыным Алла сакласын, яисә ирем Алла сакласын, җәһәннәмгә керү бар дип. Хатынын иярткәч, яисә ире белән ирен иярткәч, ул хәзер баласы турында кайгырта башлый, Алдага шөкер. Тукта, ярый да мин үзем котылдым, минем балаларым кем булып үсәләр сон дип кайгырта башлый. Хәзер алардан сон әкрен-әкрен генә абыйларына, апаларына күчә, сеңелләренә, эннеләренә күчә, кода-кодагыйларга күчә, күршеләргә, дусларга, и менә болай әһәмият биргән анын тирәсе әкрен-әкрен генә Алданың рәхмәте белән зурая. Апай бер кешегә гафу итегез абсолютно все равно. Ике дөнья бер морҗа, после меня хоть потоп дип яшиләр кайбер кешеләр. Но мөэмин кешесе алай яши алмый. Мөэмин кеше кайгырта белергә тиеш. Үзе турында гына түгел, әйтәм бит, иманы арткан саен, белеме арткан саен кешенен әһәмияте дә арта бара. Вот этот круг ул Аллага шөкер увеличивается. Шуңа кадәр менә ул безгә дөрестән дә бер девиз шикелле булсын инде. Сезгә дә, миңа да туганнар, безнең кулларыбыздан, безнең телләребездән Алла бирсә, хәтта безнең күзләребездән дә кешеләргә зыян килмәсен. Кешенең бер хатын-кызны бер хатын-кызга күз тиш тешкәндә, бигрәк тә хәзер вакыты, может быть, ул чишенгәндер, может быть, ул мини-юбка белән җиридер. Но эш анда түгел, эш шунда, кыямәт көнендә бу кыз баланын җә ире, җә атасы сорый ала. Минем хатыным гаепле дип әйтер ул, сүз дә юк. Но ничәп син минем хатыныма карадың? Җә әтик шәйталым! Ул минем кызым, сүз дә юк! И ул гаепле мине йоклы белән чыгып китүенә, но ничәп син минем кызыма күз салдын дип әйтә ала, кыямәт көнне. Шуңа күрә әйтәбез бит, телләребездән дә, кулларыбыздан дә, күзләребездән дә һәм калганнардан да кешеләр алла белсә Зыян күрмәсеннәр. Менә шул вакытта Алла бирсә, Алла бирсә, Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсе, Мин бәндәм белән булырмын дигән вәнде сүзе, ул тормышка ашаячак. Менә ул механизмнар ул вакытта эшли башлый Аллаһның рәхмәте белән. Ул чакта кояш чыгыр алдыннан, кояш байганда укыган Фәләкъ-Нәс сүрәсе безгә көч бирәчәк. Менә шул вакытта гына ул механизмнар эшли башлый. Ул бик тонкий мәсьәләләр. Әйтәм бит, туганнар, ул әкият түгел. Ул может әкият булып күрсәтә, ночной дозор, дневной дозор, ул әкияттер кинода. Но күрсәтелгән әйбер ул тормышта бар. Аллаһ Тәне гаскәре бар. И ул кешеләр арасыннан. Фәрештәләр генә түгел, и бар шайтанның гаскәре, җиннәрдән һәм кешеләрдән. И ул көн саен менә бу сугыш бара. Вот эта Куликовская битва, образно говоря, ул көн саен, изо дня в день, из ночи в ночь, из утра в утро эта битва көн саен ул бара, бара, бара. И барыбер җиңеп чыгачак Аллаһ Тәгаләнең гаскәре. Но мәсьәлә анда түгел. Мәсьәлә шунда,